Minbarra l-paġni għall-isport, il-kultura u n-negozju, f'xi gazzetti nsibu wkoll il-paġni letterarji, maħsuba sabiex jagħtu dewqa ta' dak li jkun għaddej fil-kitba kreattiva. Tkellimna ma' Omar Seguna, wieħed mill-kittieba responsabbli minn paġna letterarja f'gazzetta popolari.
L-għan tal-paġna letterarja huwa kemm li itella xogħlijiet letterarji bħal poeżiji, novelli u joffri spazju għal kittieba. U anki jiena ngħid illum dan ir-rwol donnu kiber iżjed li iġib riċensjonijiet ħsibijiet dwar xi kotba, pubblikazzjonijiet ġodda li jkunu ħarġu. Il-paġna letterarja li mmexxi jiena noħsib jiena imma ġieli użajt għal xi perjodu ċerta qafas li jkun Isu standards. Hemm pereżempju hemm kont nagħmel intervista qasira, hemm aħbarijiet letterarji, bejn wieħed uħor dejjem tieħu din ix-xorta. Issa naturalment ġili kelli intervisti li jieħdu il-żewġ faċċati. Minar ma trid tant ikun ktieb li isek minar ma trid ma tistax ma issemmiħx ma anka jkollu il-kotba kollha sbieħ. Ħanibdew minn hemm, ġifieri l-kotba kollha, jiena kollha nuħu pjaċir naqrom, ġifieri għall-awturi fissru ħafna u għalija jfissru ħafna anke bħala editur letterarju. Però ovvjament, ġifieri ġili jkun hemm anke xi persuna tkun persuni distinti, persuni li pereżempju il-ktieb ikun qed jiċċelebra il-ħajja ta' dan il-persuna ta' ċerta portata. Nista' nsemmi bħala eżempji l-eks President Ugo Mifsud Bonnici, imma il-Perit Dom Mintoff per eżempju, l-ktieb fejn għamilt intervista mat-tifla tiegħu. Imma dawn ovvjament qed jiġbru ċerta materjal li hu ċerta ċerta spazju. Ikun hemm ukoll l-aħbarijiet letterari. U anki hawnhekk ġieli jkun hemm, pereżempju, il-Festival tal-Mediterran intuħ prominenza, ġifiri intuħ prominenza għal mod kif anka jkun iċċelebrat il-lingwa Maltija u lingwi oħrajn fl-imkien. Jiedu l-ek sirt nafbieħ dak il-ktib, Grazzi tal-informazzjoni. Eh, dak hemm ieħor bħalu ikun hemm daw it-tip ta' mistoqsijiet, ġifieri anke minn għand in-nies. U tispiċċa anke meta titkellem man nies jistennew minn għandi li nissuġġerixxi anke xi kotba u xi affarijiet oħrajn. Paxni l-ottorarji jgħadhom popolari għaliex ovvjament taħt għandna ħafna awturi u l-awturi Għadhom joħorġu ħafna xogħlijiet. Naħseb biex inkun onest, illum meta wieħed ikollu poeżija, qabel kien jistenna li l-poeżija bil-fors trid tidher forsi f'xi ġurnal, kif kont nagħmel jien fi żmien, illum forsi qed iġibuhom fil-mezzi soċjali. Però naħseb hemm differenza bej dak li huwa stampat u dak anke li qed jidher fuq il-mezzi soċjali. Kollox għandu l-għanijiet tiegħu, sewwa ġifieri allura jiena fil-fatt il-ħsieb u għali anka dawn il-paġni, per eżempju, se jkunu jidru anka fis-sit elettroniku tiegħi. Ġifieri kollox għandu il-mezzi huma differenti. Però eħe għadhom popolari u naħseb li għadhom iriduhom jiġifieri l-qarrejja u għadhom iriduhom il-kittieba. Naturalment importanti li wieħed iħaddem tajjeb eh, lil Sintana. Jiġifieri qed jagħtu kontribut, eh, però aktar minn hekk, iktar minn li dak li nikteb jien, qed niċċelebra